لەم ڤیدیۆیەدا پاکەتی مۆبایلی می ئەی تو دەکەینەوە و گەشتێک دەکەین بە ناو گرنگترین تایبەتمەندیەکانی بێگومان نزیکەی ساڵێک تێپەر دەبێت بەسەر ڕاگەاندنی نەوەی یەکەمی ئەم زنجیرەیە کە نەوەیەکە پشبەستووە بە ئەندروید وەن لە چەند هەفتەی ڕابردوودا شاومی لە مەدرید لە پایتەختی ئیسپانیا پردی لەسەر نەوەی دووەمی ئەم زنجیرەیە لادا. بە دوو جۆر جۆری یەکەم ئەی توو و جۆری دووەمیش ئەی توو لایت ئەمە لەم ڤیدیۆدا جەخت لەسەر می ئەی توو دەکەین ئەگەر سەرنج بدەن ئەمە پاکەتی مۆبایلەکەیە پاکەتێکی سادە و جوان لە بەشی پێشەوەی مۆبایلەکە هەیە لە بەشی پشتەوەی گرنگترین تایبەتمەندەکان بە پوختی ئاماژیان پێکراوە ئەمە کامیرای پشتەوەیەتی پێک دێت لە دوو کامیرا دوازدە مێگەپکسل لەگەڵ کامرایشتر بە 20 مێگاپکسل و هەروەها کامیرای پێشەوەشی 20 مێگاپکسلە هەردوو کامیراکەش واتە هەر سێ کامیراکە دوی پشتەوە و یەکی پێشەوە هەستەوەری کۆمپانیای سۆنی بەکاردێنێت پرۆسێسەرەکەی Qualcomm Snapdragon 660 ە کە پرۆسێسەرێکی بەهێزە و بێگومانیش Android One بەکاردێنێت واتە پش بەستوە بە Android One کە ڕاستەوخۆ گوگل خۆی ئەبدەیت واتە نوێکاری و هەروەها پاچ و سیکیورەتی پاچ و و چاکسازیەکانی بۆ خۆی بۆی بەڕێ دەکات.

سەیرێکی ناوەی بکەین ئەمە بەشی سەرەوەی پاکەتەکە گەر سەرنج بدەن لە بەشی سەرەوەی ئەم بەشەدانراوە ئیتر بە بزانین چی تێدایە ئەمە ڕێبەریەکە پێدەچێت هەندێک لە وردەکاری سەبارەت بە مۆبایلەکە تێدا ئەگەر سەرنج بدەین دوو شت لێرە بوونیان هەیە یەکێکیان ئەم کەڤەرەیە کە لەگەڵ مۆبایلەکە هاتووە دەتوانیت وەکو پارێزگاری بۆ مۆبایلەکەت بەکاری بێنی شتێکی تریش کە بوونیان هەیە ئەویش ئەم دۆنگڵەیە کە لەبەرەوەی مۆبایلەکە دەرچەی USB Type C هەیە شوێنی هێدفۆن جاکی نییە واتە شوێنی بیستۆکی دەنگی نییە ڕاستەخۆ دەبێت ئەمە ئەگەر بتەوێت بیستۆکە کۆنەکان بەکاربێنیت دەبێت ئەمە بکە مۆبایلەکەتەوە لێرەوە بیستۆکە کۆنەکە بکەیتە ناوە واروەها سیمین جێکتەرێکمان هەیە و هەروەها سیم ئیجێکتەرێکمان هەیە لێرەوە دەتوانانی بۆ دەرکردن و دەرکردنی سیمەکە ئەمە بەکاربهێنی ئێستا گەر ئەمانە بەلا بنین مۆبایلەکە دەربکەین ئەمە مۆبایلەکەمانە و ئەگەر سەرنج بدەن لە بەشی پێشەوەی مۆبایلەکە بە هەمان شێوە ئاماژە بە پوختەی تایبەتمەندیەکانی مۆبایلە کراوە کە پێشتر ئاماژەمان پێدا کامیراکەی دوانەیە ئاماژەمان پێکرد مۆبایلێکی تەنگ جوان هەریەک لە دوگمەکانی بەرزکردن و نزمکردنی سەوت و هەروەها دوگمەی کوژانەوە هەڵکردن و دەرچەی USB Type C لە مۆبایلەکە دەبینرێن ئەمەش کامێرای پێشەوەێتی بەم شێوەیە ئەمە مۆبایلەکە و بێگومانیش کەیبڵی کەیبڵی USB تایپسیش لەگەڵ مۆبایلەکە هەیە و هەروەها ئەم ئەداپتەرش لەگەڵ مۆبایلەکە هەیە کە ڕاستە خۆشامی خۆی دروستی کردووە ئەمە لە ناو پاکەتی ئەم مۆبایلە بوونیان هەبوو بەڕزان دوایەوەی کە پاکەتەکەمان کردەوە و ناوەی پاکەتەکەمان بینی چی لە ناو پاکەتی میەی تودا بوو ئێستا دەست دەکەین بە پێکردنی

ئەندرۆیدی خام کە بریتیە لە ئەندرۆید ستۆک ڕاستەوخۆ گوگڵ ئەمە بەکاردێنێ ئەمەش بریتیە لە پرۆژەی ئەندرۆید وەن کە گوگڵ دەستی پێکردووە و تاسا چەند کۆمپانیایەک بەشدارن بە چەند مۆبایلێکی دیاری کراوە بەهیوام ئەم ڤیددیوە سودی هەبوبێت بۆ گشت لایەک تا ڤیدیۆیەکی تر کاتێکی خۆش.